wit im disciples. Wen Sabbath day reach, e kon start to teach for di synagogue. Many pipo wey hear am surprise dey say, Where e for get dis kain sense? Which kain wisdom God gi am? And wetin be all dis miracle wey e dey do so? Nor be di carpenter? Where Mary born be this? No be im brothers, James and Joseph and Judas and Simon? No be im sisters dey with us so? So they come dey vex for am. Then Jesus tell them, Na only for prophet town, among im own people and for im own family, na im the prophet no dey get respect.

e say make dem no carry bread bag or money follow body e still say una fit wear shoe but make una no carry extra cloth and any house wey una enter make una stay there until una comot for the place if dem no welcome una or listen to wetin una dey talk for any place make una shake di sand comot from una leg as una dey live there to show say dem reject di message. So, di disciples go out, come preach say make everybody turn from sin come meet God. Dem drive many demon comot from pipo body and pour oil for many pipo wey no well head, con heal dem. How John di Baptist take die? King Herod con hear wetin dey happen, becos pipo don know Jesus name well-well.

wey I say make dem cut im head comot, don wake up from death. Na Herod send men go arrest John put for prison because of Herodias, im brother Philip wife wey e marry. Because John don tell Herod plenty times say e no good as you marry your brother wife.

im mind go dey worry am, but he still dey like to listen to am. But one day, when Herod dey do im birthday, im officers, im soldiers oga dem, and the leaders for Galilee dey dey with am. When Herodias daughter come dance herod and the people wey he invite come dey happy well well so the king come tell the girl make you ask me for anything wey you want and i go kill you herod come promise am say anything wey you ask me i go give you even if e go reach half of my kingdom So the girl go outside, go ask him mama. Wetin I go ask for? The mama answer. He go ask for John the Baptist head. Quick, quick, he rush go meet the king. Come tell am wetin he want. I want John the Baptist head for plate now. Even though e pain the king well well, e no wan reject wetin the girl ask because e don promise for everybody present. So the king send the soldier wey dey kill criminals make e go bring Jean head come. So the man go inside the prison go cut John head comot. E put the head for plate, con give the girl, and the girl go give am to im mama. When John disciples hear wetin happen, dem con carry im body go bury. Jesus feed 5,000 people. Den di disciples gada round Jesus kon tell am evritin wey dem don do and tish. Jesus tell dem, Make una follow mi, make wi go rest for some time. Bikos many pipol dey kom dey go and time nor dey to shop. So only dem come enter boat go one place where people no dey. But many people see dem when dem dey go, so the people come run with leg from all the towns come fetch Jesus and im disciples reach the place. Wen Jesus come down from di boat, e see plenty pipo and e come sorry for dem, becos dem be like animal wey nor get who dey look afta dem. So e come teach dem many tins. Wen day don dey dark, im disciples come meet am sey. Dis na place where pipo nor dey stay and dey don dey die. Make yu send dis pipo go buy wetin dem go shop for di town and village wey near here. But Jesus ansa, Make una give dem somtin to shop. Dem come say, Make we go take two hundred silver coins, buy bread, give dem chop. Jesus ask dem, How many bread una get? Make una go check. Wen dem don check, dem come answer, Na five bread with two fish. Jesus come tell di pipo, Make dem share diasef into group, sidan for grass. So dey sidan for diffren diffren group, hundred hundred, fifty fifty. Jesus take di five bread and two fish, e look heaven kon tank God, den e divide di bread, e give im disciples. Make dem share am for di pipol. And e kon divide di two fish among dem two. All of dem chop beleful. And wen dem gada di fish and bread wey remain, twelf basket full. Di pipol wey chop di bread rish five tousan men. Jesus waka on top wota. So Jesus tell im disciples make dem enter boat, cross go the other side for Bethsaida. Then he send the people go house. After he don tell them bye bye, he come go pray for one mountain. When evening reach, the boat don reach the sea center, but Jesus still dey alone for land. E see im disciples dey use all their power dey paddle the boat because the breeze strong well well. As morning wan reach, Jesus waka come meet dem like say e wan pass dem. When dem see am dey waka on top the water, dem think say na ghost. So dem come dey shout, because as dem see am, fear catch dem. But Jesus tell dem, Make una heart no shake. Na me. Make una no fear. Then Jesus enter the boat with them. Then the breeze come stop. They come surprise well well because they're confused and they no understand how Jesus take feed 5,000 people. Jesus heal pipo wey no well. Afta Jesus and im disciples don cross di river, dem come reach Gennesaret. Den, dem tie dia boat for there. As dem come down from di boat, pipo come see sey na Jesus be dat. Di pipo run pass all di area, carry di pipo wey no well from mat go where dem hear say jesus dey anywhere where jesus go whether na village or town or farm dem go carry the people wey no well for their market place come ask jesus whether dem go fit touch him cloth and everybody wey touch am come well

Make una tell us wetin una think for the comment section below. May Baba God bless all of us. Amen.